Ka bene lobbe ni ka kiyero in itye won kony pa Headmasters me Gulu District, in aye dong igwar iloyo i kin Headteachers weng. Ko. Erom aroma gik ducu lawi modi.
Apwoyo tutwal me joli Lakwed TV otyeno matin. Nya Steve kit ma jwi tam pa lwak kumalo me Uganda tye on fire. Wangeyo maber ni lok tye mapol tutwal, tutwalle ki i kwaro ka ma inongo ni Rwot i cawa macalo man pud dong pe i opic pi dwe ma romo aye adek kit ma lok tye kwede. And of course ka pud nyen boti, alegi ni inen video ma piny ka eni wek iniang tutwalle ngo ma tye ka timme ka i kal kwaro. Actually, atin wabino wamyero wanong tam pa lwak i kom ngo ma tye ka timme. Lok ci madwong wawinyo gi bot rwodi tin wa mito wawiny a gi bot Gulu. Man obedo kabedo acel mupore tutwal ma inongo ni Gulu gi dano ma pat pat gi bino gi nongo yweyo inge tic. Kany watye i Brown Palace kama inongo ni dano tye ka celo pul and of course accommodation tye a jami ma pat pat weng tye kama ka ibino Gulu nyo ibino ilimo Northern Uganda inongo bedo ikero Lok cen tye, wamito waniang matut neno pa Bulu i kom ngo ma tye ka timme ki kal kwaro Acholi. Rwot i cawa man a pe i opic, gin tamo ni ngo? And of course ibiniang mapol wek wanong kabedo ci wanen kit atimme kede. Alright. Apuoyo matek. Omeno. Apwoyo tutwal ya tye ma obino an akoc watye ka neno lok tye mapol tutwal i kom rwot ki dong ki kal kwaro ma tye ma myero wanen koko tye madwong i kine kenyo watye ka neno ni tic ki lim ma pe opore pwod tye ka kok ni tye ka time and of course jami pa institution koko bene tye ni pe gitye management maber lok tye madwong tutwalle kit ma gitye ka doro kwede pe kwaro. Pe ocorone macalo institution, ocorone macalo biacara aye. Tye mapol ma wabino timo ma myero waniang tammi i kom lok kekeni. Me acel, kong mono iparo bene ni ingeyo ngo ma tye ka timme ki i kom kwan.
Pire tek tutwal ki latin Acholi mo keken ni gin ma myero epar pyere me namba acel ene ni Ker ma mege Gitye ka dore nining? Ngo ma tye ka timme? Co ni eni tye interest pa wan lutino cwale weng ducu.
Ok angeyo ni iwinyo jami ne dok itye ka lubo ne kit ma iwaco wa kwede. Namba acel itamo ni kong gamente pa kong alwong dong ni gamente. aa pa Rwot acalo akit obedo atime keni. Kong iwac awat i kin gamente eni gibulu nyo dano ma pud komgi yot tutwal. Ah, mi- Obedo nini? A- a- Atamo ni wat i kin gamente pa Rwot David aneno acana. pi bulu tye gin acel ma aromo waco ni obedo magoro adada obedo maleb obedo mubap obedo munweng pien macalo bulu wan wabedo ki koko madwong. Pien macalo lutino paco ka ineno ni paco tye ka cito lakite moni macalo lutino awobe nyo lutino anyira myero gua malo me neno i ludwongi dok pi gum marac pol kare weng ka inen bulu i ludwangi gamente pa ker kal kwaro pa Acholi nongo lingo ni dii. Abiboli labolle ni acel macalo bulu wan obijemo i lok kom makar eni. Wacako jemo nitimme bitwin mwaka alip aryo ki apar abiro ki alip aryo ki apar boro but at the end of the day ka wan raising such a pertinent question inongo ni You receive an unanswered question from Ker. Me aryo, Kwano wa pud pe wacito mabor, yo ango ma wun wutiyo kwede me neno ni lok wun iko Ker Kalabang? Ineno,
gin ma pire tek loyo en aye ka inen wogo me gang tye concern pi pig wang pa lutino nyo pa lumemba me gange. Ento ka ce inen lutino kok, ento wa awobi pe penyo ni ngo ma tye ka timme, ee nongo nyuto boro ni macalo dano gire macalo wogo in tye wogo me gang ento tye wogo ma pe gwoko gang. An atamo ni eni tye gin mutimme madwong. Wan wabiilo duru. I kine odur mukene ma wan oilo en obedo lok alany ma tye ka timme i Yapa. Macalo obulu, we rose up me nene ni wa condemning ngo marac ma tye ka timme i Yapa ma bulu luwodiwa, mege ki dano madwong gipe ka nekogi keken but also gitye ka ryamogi woko. Wan oweko tye institutions aryo ma pire tek i Uganda ni myero wan wami kwoko bot botgi. Me namba acel en aye gamente me Uganda because it is the mandate pa gamente me Uganda me nene ni kigwoko dano ki jamigi. Pingo nek alany timme i apar kun tena? Mony bene tye kunnu. And at one point wan wawaco ni the president ma is the head of state is both the problem but also the solution to the palan saga. But wan loyo pe wagikke kenyo. Macalo Ker Kal Kwar pa Acholi tye gi the biggest voice i lok eni. Pien jo ma tye ka deno canne en ni jone. Mon owaco ni kee kal kal kwaro cul myero wukam iye otiya ni nene ni jami nyo be in gi man bino ma tye tye ya ka bur lyeli nyo gitye ka golo lyeli o ka maleng gitye ka wango le gitye ka coko ne gicito kene dano gineko giyiko gi o these are not happen i actually cot Ento watye neno tye ka timme. Wan wukwero lok eni. But inongo ni gin ma in iwinyo itime ni ene lwodi moni gigamo cene ni dong gicito kono ka goyo kono ayo pi gin marac mutimme i apa. Ento they are not interested me neno ni lok me apa dong kong gijuk. Ye ka angolo dogi manok, ingeyo macalo aa ker ka lakwaro romo bedo ki department mapol adada. ma ka iwaco ni cwal lok ki mere ata labongo lubo kit ma gitero kwede ma obedo dok bang ngeo ka gwoki i ngec ma mego nyo i yo me yenyo alagam ma mego. Wucamo niang ka lawang bulu, ngat ma gamo poko pa bulu keken, a i Ker Kal Kwaro tye. Me namba acel,
Ker Kal, tela me pa Ker Kal Kwaro, Peace County, bene pe ingeyo anga ma anga pien wat i kin.

It has been in the media for years ni lwak i gudongo lem ke matek ki lok dano mapadi padi lok weng ka wubino iwinyo ki blaming ki koko i kom ker ki koko i kom ker but pe omiti co mi ile malo pi tyen lok ango pien ni lwak neno ni gap tye wa kombedo cawa ni ka an amak cingi an ateri gang kenyo i ker wi got kenyo Ibinongo nongo din. Ineno wa sign pa dano be itamo ni gwok tye i wi obwur, pe tye i wi obwur, dano tye iye. Ok, wek akonyi ki kenyo tutwalle wanen. I cawa macalo man, watye ki interim leadership pi te twero pa ladit Rwot pire me acak. Angeyo ni itye ki ngec. Atye ki ngec. Giwaco ni pi dwe adek en bitelone, kun nongo reforms mapatpat gibibedo ki kero me neno ni gikelo. Ka weko ange kong ngecci i kom Rwot. ma tye ni gi dong itamo ni ka reforms ene otumo weng en romo bedo kin candidates ma romo bino macalo latela okay ma romo leyo kaka acana in case gwok nyo gi moko kumeno onyo gwok atye gi nying mo i kin lweri ni ba ma itamo ni gwok romo bedo ikero ki dong amiti lok manok tutwal i kom Kit ma itamo ni myero tela eni obed kwede, lawil odi giye inge kare mo kenyo gityek mere gikubone akuba ni aa, ka acama dong oceko gikwany lok ngat mukene ma agi i doggola acel.
I 1962, kare ma bedo i tic tye ka weko loc kene i cing Uganda, giweko e press brief ma kiketo i coc kun giwaco ni, Chiefdom me Acholi society tye a stateless society
in that way gin onongo gineno ni Acholi tye under chiefdom ma inongo ni kaka man tye gikergi arwot ki order pien ni inongo ni kaka pa yer tye ki rwotgi. Aa, kara lamogi tye ki rwot, kara pa wel, kara pa ger, kara mapatpat tye ki rwodigi. Aa, rwodigi ni tye i hereditary onyo tye by nywal two me moo. But aa, many journals nyuto ni Acholi onyo kit me tela me tekwaro pa Acholi tye based on centralized system of governance. ma lawiye nongo tye rwot, en to nongo tye ki jange mapat pat kono me legislation, kono iwiny ni council tye, kono iwiny ni minister kono me doro lok me pur tye, eni weng weko nyuto labol ni ada kite bedo ibedi tic onongo oneno in terms of kaki mapat pat mubedo ki kergi. Ento kaki mapapat ma titino ma nongo kibito monogi gitye i wi bak unit ma qualifies it to be a centralized system of governance. But also, omyero wa onge ni association onyo dul en nyo position en ma gilwongo ni lawirori ni pe tye part of kit me telo pa coli. It is not part me history pa coli. Pien Acholi bedo ki kene matino tino, pe omyero ginek i nge apora bot, pien apora bot oneko apwoyo, ata me gwok en gin atitimme-ni. Pien Acholi biwaco ni, Yamo bikodo ci dud gweno binen. Acholi, gin muweko gilor ni ngat ma toro nyo lawi rwodi obed tye, pien ka ineno mot jami ma bino i kom Acholi, pe kaka acel acel, te kaka moni dong pa gero ma a pat pat.

Ento konyo ni coordination ma dong lubbe ni ka giyero in itye won kom pa headmasters me Gulu District, in aye dong igwar iloyo i kin head teachers weng. Ko erom aroma gik ducu lawi rwodi. Ka giyero in itye lawi rwodi, pe dong lubbe ni in dong irwot iloyo rwot mukene-ni pien position me lawi rwodi-ni pe waka kinywoli iye anywala, kiyeri iye ayera me konyo coordination. En omiyo rwot mo keken. Teke dong ngat ma tye rwot tye qualified me bedo lawi rwodi pien en tye i position ma myero kiyer iye in ayera. And I would want to think ni wek obed ber, wek bene tela obed ka improving, wek ngat acel acel orut wiye ka ce onongo gum me bedo lawi rwodi, gino myero obed rotational. Pien ngo ma in itamo ni in dong myero itit telo dano ento in pe omyero giteli? Ngo ma in ibino inongo mit me weko in iromo ni in dong obedo dag kodi? Atamo ni kite Rwot wa in Rwot-ti, pien macalo Rwot coma wi lawi rwodi ladit Rwot Daudi oneno acana, en tye Rwot me payira. Bat Rwot mo keken calo Rwot ma giketo manyen Rwot wa pire. En ducu tye Rwot me atyak. En tye qualified the fact ni en tye Rwot me atyak. An gin weng girom aroma. An eni agamo ni omyero bene o serving a lesson bot rwodi mukene ni rwodi weng rom. An ka giworo rwodi, rwodi weng giworo gi rom arom.
Kadi akwany in that perspective, waniang ni dano weng rom macalo rwodi, gin weng rwodi. Now considering kama adong me caro tye very critical. Itye neno alokaloka tye manyodo ngat obi bino ni omiyo dok obed pat manok gikero gi ngec ma papat rwot acak icawa ni tye watye gi rwodi mapol macalo rwot otinga a rwot baptist latim meno me powel ki mukene rwot pagak ikine ni eni ka kong giye in this critical point time. Gitamo ni nga ma myero odong? Omyero pe giyer rwot mo muyai. Omyero pe giyer rwot ma maro lim. Omyero pe giyer rwot ma tamo pi ode loyo pi Acholi. Because Acholi dit loyo dano weng, loyo jami weng. Ka ce inen rwot ma gijayero. Pi Rwot lamaro lim ki kwan, pien atamo ni acoli pe ling. Acoli ryek ryek mo ngeyo ni Rwot eni maro lim nyo Rwot eni pe maro lim. Rwot eni cung pi dano nyo Rwot eni pe cung pi dano. Pien i nge opposition eni bene tye ki atema tema madwong ma dul mapat pat wa gamente weng bino ka gimito donyo ducu i acoli. Kitamo ni myero kidonyo ducu i ker. Winyo ni Rwot en kong myero obed ngat ma doge kilar, en oweko an awaco ni, Pe obedo bene rac ki Rwot David onen acana ki jo abicel mukene ni oweko gin gitigi abiro gicito gicoyo ki kalkwaro culi calo Kampene Limited. Tyen lok me Kampene Limited te lokke ni Dong wuruk wiwu me yenyo profit. Pol onongo gulongo profet pi remo ma tye ka o i apar, dong olomgi. Onyo bene onongo gire pe obedo bal. Ento bal atamo ni tye ni gin pe gi declaring pien gibino ki directors gin abiro. Gin dong pe gi declaring bot wodi mukene. Anni eni keto image pa me tela kit pa acholi marac tutwal. Iloko tutwal i kom image pien akwany gi kenyo kikome. Ngo mutimme i komedi? Ki kit mutimme kwede? Wawek mitine ka wabino me yubone maber nyo me balone, waketo pat. Image pa Acholi I cawani news ka mo keken Acholi macalo Ker Kwaro tye mere malo kunu. No. Image pa Acholi Kit yo ma kitiyo kwede me kelo alokaloka ni eni opore pi image pa Acholi.
Illustration ni nen. Pe tye gin mo ma gayi di kit mumyero gi ket kede lawi rwodi. Munyute ni bene dong tye yo mo keken as long gal yo eni dong be weko gi loko dong be lawi rwodi nongo bene tye atir. Kekene ni gin ma pire tek loyo ma an aneno ni tye scenario eni ene bwonne. jalle because atamo ni rwodi eni rwodi ma onongo gin aye nongo tye image pa atye lum myero onongo gin giwore i otgi keken ki bedi in their council mot ma pe tye lworo acel mo ma dok cayo mukene pien owinye malit ma wan oneno i social media platform ki new uh, media houses ma nyuto ni rwodi mukene giloro wigi woko me donyo i kergi Ma eni tye gino marac. Ka onongo wan pe watino atina onongo wawaco ni eni kii marac tutwal. Ci atamo ni gin ma pire tek ene ni acoli omyero okati ki gino mo ma gaidi i kit me doro ki kal kwaro acoli ma romo bedo i buk. En aye bene kit ma niang kwede aye ngo ma gitye ka yene ni myero okati. In macalo ngat ma tye ki miti tutwal i ker tekwaro pien mako kom in, what do you expect onyo ngo ma itamo ni omyero onen i kin alokaloka ma gitye ka yubbe ne? Ka dong gwok nyo dwe adek a document mo biketi ma mako tutwal i kom bulu ki lwak mukene, itamo ni ngo myero obed iye wek olo to alokaloka ni obed alokaloka ada? Me namba acel, acholi tutwalle acholi matino macalo bulu. Watye ki gen matek i kom process eni muye ata ata ata. Watye ki byek ni process eni olo too bikelo deyo i kit me telo ker pa acholi.
I process ni eni, bulu romo donyo ka mo onyo mistake mo myere tela manyen eni e dwe adek eni pe otim en ene weko bulu ni bedo part. Pien ka ineno population pa Uganda, Uganda tye the youngest country. in the old world second after Niger Army eni munyuto ni tela mo keken kong in itela pa LG one kong in itela pa LG three kong in itela pa president Museveni nyo in itela pa lawi rwodi pa Acholi omyero inen ni otika emphasis tye kiketo i kom bulu pien bulu aye tye guti pa lobowa ki guti pa Acholi so mitte ni bulu gi considering gin as the highest stakeholders i kit mitte lawang bulu myero obed tye ki dong structure mukene dong pire bene tek ni kite bed pe gi considering age ento gi considering youthful merit meno eni bikelo alokaloka.